Mae Prifysgol Caerdydd 'di lawnsio strategaeth newydd i hybu'r iaith Gymraeg, ond 'da ni eisiau ffeindio allan beth ydi'r strategaeth yma a pham ei fod yn bwysig. Felly, 'da ni 'di dod yma i brif adeilad Prifysgol Caerdydd i siarad gyda'r boss, Huw Williams, ynghylch y strategaeth a ffindo mas beth yw beth. Felly, 'da ni wedi darllen y strategaeth a ma' 'na lot o eiriau hir, ond geiriau pwysig hefyd. Yym, felly, beth yn union mae'r strategaeth yn golygu i Brifysgol Caerdydd? A dyn ni yn Gaerdydd yn neud tipyn o waith o gwmpas y Gymraeg wedi bod ers blynydde lawer nawr, a dyn ni darpariaeth ar draws amryw o byncie, ond wrth gwrs nid da lle gellir gwell, a ma' strategaeth rili ynglyn â yy adeiladu ar yr holl waith da dyn ni'n neud, tynnu yy staff at ei gilydd, cydweithio gyda my- gyda'r myfyrwyr, ac yn y pen draw beth dyn ni'n anelu amdani wrth gwrs yw profiad myfyriwr yy gore y gallwn ni sicrhau. Ac mae hynny'n meddwl nid dim ond y profiad o fewn y dosbarth ond wrth gwrs profiad myfyrwyr yn y bywyd allgyrsiol a'r holl weithgareddau eraill sydd i gael yma yn y brifddinas. Yn sicr, mae'r strategaeth yn gynnig gymaint o bethau, ond be'n union mae'r strategaeth yn cynnig i myfyrwyr Prifysgol Caerdydd? Mae yna eisoes lot fawr o waith yn digwydd yn y Brifysgol ar draws sefydliad sydd yn anferth. Mae gynnon ni rhyw 7,000 o aelodau staff, 30,000 o fyfyrwyr a mae'r campws yn un fawr dros ben. Felly, beth mae'r strategaeth yn ceisio gwneud mwy na dim yw tynnu at ei gilydd yr holl waith da sy'n digwydd, sicrhau bod ni'n rhannu arfer da fel staff, sicrhau bod wedyn ni'r profiad myfyriwr yn gorau gall fe fod, ac wrth wneud hynny hefyd, creu ac adeiladu cymuned ehangach. Sut gall y strategaeth ddatblygu yn y dyfodol? Felly, dyn ni'n ymwybodol, ar ben falle rhyw pymtheg cant o fyfyrwyr sy'n rhugl eu Cymraeg, mae gynnon ni llwyth fan hyn sydd yn medru rywfaint, staff hefyd sydd yn dysgu yn y Ganolfan Dysgu Cymraeg Caerdydd, felly dyn ni'n awyddus iawn bod y strategaeth yn gallu apelio iddyn nhw, sicrhau bod ni'n gallu tynnu mewn y bobl yma i fod yn rhan o'r gymuned ehangach ac i'r perwyl yna dros amser ni'n mynd i ddatblygu modiwle gyda rhyw bump o gredydau ar gyfer pob un o'r myfyrwyr sydd yn medi'r Gymraeg neu rhywfaint o'r Gymraeg a sicrhau felly bod gyda nhw'r cyfle i gael addysg yn y Gymraeg a bod nhw'n gadael y brifysgol yma yn hyderus yn eu sgiliau a bod eu Cymraeg nhw wedi gwella. Mae'r strategaeth yn sicrhau ein bod ni'n datblygu ar y bwrlwm Gymraeg sydd gyda ni yma yn y brifddinas yma yng Nghaerdydd. Mae'r cynllun hon yn fywiog i'r iaith Gymraeg, gan sicrhau profiad dwyieithog unigryw ac uchelgeisiol i fyfyrwyr. Bwriad y strategaeth yw i ehangu a mireinio darpariaeth cyfrwng Cymraeg yma yng Nghaerdydd. Dŷn ni yma i chwilio am farn rhai o'r myfyrwyr. Dwi'n meddwl bod y Cymraeg sydd wedi cael ei cynnig yn Caerdydd wedi helpu i hybu fy sgiliau. Trwy mynychu seminars Cymraeg, fi wedi creu perthnasau gyda myfyrwyr a darlithoedd eraill. Achos o'n i'n byw ym Mhrifddinas Cymru, dwi'n meddwl bod 'na ystyriaeth gref yn mynd mewn i gynhaliaeth yr iaith, ond wedyn ma' 'na wastad le i wella, a fi'n credu mae isio mwy o sylw ar gynhaliaeth yr iaith a sut gallwn ni flaenoriaethu hi yn y brifysgol. Felly Steff, beth yw Cynnig Caerdydd? Cynnig Cymraeg,